Min lo ngaihlut sak a, lo thlir thin zawng zawng te leh min subscribe sak tu zawng zawng te in za vaia chungah lawmthu ka sawi a ni. Lawngtlai District thu thar ber ber te i lo hriat zel theihna turin khawngaih takin min lo subscribe sak zel ula, like leh comment kha min theihnghilh sak lo hram bawk ula. Chu bakah chuan. Social media hrang hranga i awmnah te min lo theh darh sak anga a tam thei ang ber i lo share khan Lawngtlai District tan thil tangkai tak i ti tihna a ni. Awle Vaini ah hian Covid chungchanga Lawngtlai District dinhmun thar lam ber kan ngaithlang a. Vawinia Lawngtlai District chhung thuthar awmte leh Nimin lama thuthar awmte kan thlir ho dawn a ni. Darkar sawmhnih leh pali kal ta ah khan Lawngtlai District ah hrivei hmuh chhuah thar sawmhnih leh pakhat an awm a. Heng hrivei hmuh chhuah te hi Truenet hmanga hmuh chhuah pali leh Rapid antigen test hmanga hmuhchhuah sawm leh pasarih an ni. Vawiin lamah hrivei enkawlna atanga chhuahtir sawmthum an awm a. Tichuan Lawngtlai District-a Covid-19 positive tinhmun hetiang hi a ni. IR Quarters Covid Care Centre Thingkaa hian panga an la awm mek a, Dedicated Covid Health Centre Lawngtlaiah paruk enkawl an ni bawk a, Home Isolation-a enkawl Lawngtlai khawpuiah hian sawmruk leh pathum an la awm a, Chawngteah Home Isolation-a dah sawmli pasarih an la awm mek bawk a ni. Force hi Chawngte Circuit House-a pahnih an la awm mek a, Bungtlang South, Home Isolation a dah sawmli leh pathum tunah hian an awm mek a ni. Bualpui NG Home Isolation a dah sawmli leh pali an awm a, Force hi Middle School-ah pariat an awm mek a, Bualpui Higher Secondary School-ah pakua enkawl mek an ni bawk a. Don Bosco School Bualpui NG-a sawm thum leh pali tunah hian an la awm mek bawk a ni. Sangau Thi High School ah sawmli leh pali tunah hian enkawl mek an ni. Chonhu Home Isolation-a dah hi sawm tunah hian an awm mek a. Aparsaika hian Home Isolation-in Sawm leh pathum, positive, tunah hian dah mek an ni a. Ngengpui kaiah pawh hian home isolation a dah sawmhnih leh pathum an awm a. Lungzarh tumah hian home isolation a dah pahnih an la awm mek bawk a ni. Tichuan, tun dinhmunah Lawngtlai District chhunga Covid nineteen positive awm zawng zawng hi zathum sawm nga leh pathum an ni. Tlem sawt hle mai a positive te hei hi thil lawmawm tak a ni. Chutih rualin district chhunga Bualpui NG ah hian nitin hrivei thar hmuh chhuah hi an la awm zel a, tunah pawh hian district chhungah chuan a tam berna khua an ni mek a ni. Bungtlang South leh Chawngte ah hian. Hrivei hmuh chhuah an la awm nual bawk a ni. Heng hmun pathum te hi tun din hmunah Covid positive tlema rawn hluarna te a ni a, Sangau Three ah pawh hian tunah hian enkawl lai sawmli leh pali lai an la awm bawk a ni. Tichuan Vawinia Lawngtlai khawpui chhung leh khawpui hnaih Khaw thenkhat atangin positive hmuhchhuah thar hi sawm leh panga an awm a. Heng hrivei hmuhchhuah thar te hi District Hospital, LCMCN Hospital leh Christian Hospital atanga hmuhchhuah te a ni a, rapid antigen hmanga hmuhchhuah vek an ni. Awle. sawi belh a chak awm viau rualin vawiin chu insum a thain ka hria a, amaherawh chu Mizoram sawrkarin marks vuah vek tura hma a lak chhoh mek a, All Marks Campaign tun October thla chhunga a nih tur atanah hian campaign au hla. Sorkarin a buatsaih te ka rawn tarlang leh dawn a ni. Mask vuah rawh. Face mask i vuah hian hri i ti darh theihna tur lakah a veng che a, hri i kai theihna tur lakah pawh a veng che avangin tha takin vuah ang che. Covid nineteen kai theihna ti tlem rawh. I chhungte emaw, i thiantha te emaw an nih avang ngawtin i hmai tuamna kha. Phel dul kher suh. Vuah mar sauh zawk ang che. Face mask i vuah mai hian hri i tih darh theihna tur lakah a veng che a, hri i kai theihna tur lakah pawh a veng che avangin tha takin vuah ang che. Thalaite u, keini kum upa te hi hri min kai loh nan face mask vuah thlahthlam suh aw. Nang leh i hmangaih te him nan. Face mask vuah ang che. COVID-19 alert. Ti mask thei nghil su. Khoi hmuna po face mask vuah thin ang che. Face mask vuah apoi mo. Nang le ibulami te him nan face mask vuah ang che. Covid nineteen vaccine i lo la tawh a nih pawhin face mask hi Covid nineteen darh tur leh venna tur atana pawimawh a la ni reng vuah theih nghilh lo ang che. Mizorama sorkarna chelh mek tu mnf party vawiin ni hi Diamond Jubilee a ni a, Mizoram hmun hrang hranga, hmun district hrang hranga te a lawmna hun buatsaih a ni. MNF District Headquarters Lawngtlai pawhin Wayne chawhma dar sawm leh pakhat khan an party office Namrun Lawngtlai Bazar venga Diamond Jubilee hmanna lawmna hun hi an hmang a. MNF Diamond Jubilee kum sawm ruk tlin lawmna hriat rengna lungphun Pu Lalramliana Colony District MNF President in a hawng a, Pu Lalramliana Colony chuan thu sawiin Mizo hnam movement hi Pathianin a hmang a, a hre reng thin a, he hnam party hi, A hun takah Lalpan a hung chhuak a ni, a ti a, mnf party hi khawvel hriata min tarlangtu Pathian hmanrua a ni, tiin a sawi bawk. Vawinnia Diamond Jubilee lawmna programme-ah hian Pu Lalramliana Colony President mnf District Headquarters Lawngtlai chuan M Kawnpui Constituency-a Chikhurlui khua atangin Voters za leh pahnih, Congress leh Independent atangtea mnf zawm thar te a lawm lut a ni. Pu NC Ngawntlunga Vice President mnf District Headquarters Lawngtlai pawhin he hunah hian thu sawiin Diamond Jubilee thleng thei a hun tha tak mai, Pathian leh kan ram tan titu party ten kan hmang thei hi a ropui a, a lawmawm tak zet a ni, a ti a. MNF party chu Lalpa hriak thih a hun taka rureltu atana serhran nam thil rohlu vawnhim leh humhalh tlattu chu MNF hi a ni tiin a sawi a. Mizoram puma vawiinnia programme kan hman na hian rah tha leh duh awm chhuah se nationalism rilru i pu thar zel ang u tiin Pu NC Nguntlunga hian a sawi bawk. He hun hmanpuitu Pu Vi Zir Sanga Chief Executive Member LADC pawhin thil tha kawhhmuhtu, mite tana beiseina siamtu he Diamond Jubilee kan lawmna hi ni sela, midangte tana malsawmna ni turin rah duhawm i chhuah zel ang u. Mi hnuai hnung berte tan pawha beisei zalenna dar, Jubilee dar vawtu kan nih zel pawh a pawimawh a ni. tiin a sawi bawk. Mnf Diamond Jubilee lawmna hnam run a hun an hman hi Pu Lalzaawma, Chinzah, Treasure, mnf District Headquarters, Lawngtlai chuan a kaihruai a, Rev. K. Lalzarliana, BCM, Lawngtlai East bialtu in hun serh a hmang a, hetah hian Pu Lalramliana Colony, President, Pu NC Nguntlunga, Vice President leh Pu Virzilsanga, CEMA leh LADC ten, Thu an sawi a, Pu F. Hrang Tukhuma General Secretary in lawmthu sawiin hun a khar a ni. He hunah hian Martar te sunna hun hman niin ngawi renga minute khat chhung sunna hun lantir a ni a, group zai ngaihthlak a ni bawk. Lawngtlaia Mizoram Youth Commission hnuaia Kek Ur Training tun kar chhunga an neih a chu vawiinni ah khan kharna hun hman a ni a. Mizoram Youth Commission in thalai phai lama hnathawk a awm Covid nineteen hri leng avanga Mizoram a lo haw hnathawh tur mamawh ten eizawnna an nei theih nana thiam thil chi hrang hrang zirtirna A ruahman zinga pakhat, MOIC Medavy Foundation leh Lawngtlai District Skill Committee te atang ho ina an huaihawt Lawngtlaia ni sawm awh cake baking training buatsaih chu vawiin khan Lawngtlai DC Conference Hall-ah a kharna hun hman a ni a. Train inkharna hun tawi Buatsaihah khua lian Lawngtlai Additional DC Pu James Miahlung chuan Lawngtlai District thalaite tana cake ur zirna training Buatsaia zirlai zawng zawngin tha taka an zoh thei chu lawmawm a tih thu a sawi a. Training hlawhtlin nana buaipui-tute, training petu Medavie Foundation leh training a tel zirlaite chunga lawmthu sawiin zirchhuakte chu an thil zirte, Tangkai taka hmanga Lawngtlai District ti hmasawntu nih tum turin a chah a, taimakna leh thawhrimna chu hlawhtlinna bul a ni tih hre reng turin a fuih bawk. Training kharna hun hi Lawngtlai SDO Sadar Pi Titi Veikhaiji chuan kaihruaiin inlawmna thu a sawi a, District Industries Centre-a Functional Manager Pu Sidokulan thu a sawi bakah, trainer te hnen atangin report leh trainee te hnen atangin thusawi ngaihthlak a ni a, training chhuakten cake an ur chu zai a ni bawk. He cake baking training hi October ni sawm leh pathum khan tan niin AOC Veng Uaile Hall-a leh DRDA Conference Hall-a te training hi kalpui a ni a. Zirlai sawmhnih leh pakhat ten training hi peiin zirlaite hi kum sawmhnih leh kum sawmli pasarih inkar mi an ni hlawm a. Medavi Medavi Foundation ten Skills Development Corporation in Level Three Training a ruahman ang a, Training hi pe in Exam pawh buatsaih nghal a ni a, Mark zah ah Mark sawm sarih chu Pass Mark ni in tun tuma Training te hian tha tak in an zo vek a, Grade A hmuh mi pakua awm in, Grade B hmu mi sawm leh pakhat an awm a, Grade C hmu mi pakhat awmin Certificate hlan nghal vek an ni. Mizoram Synod hmalakna in Lawngtlai Chanmari Pastor bial chuan an bial chhunga raltlante hnenah mutbu leh buhfai an pe a. Lawngtlai Chanmari Pastor bialten, An bial chhunga ral tlan awmte hnena thilpek an hlan te hi Lawngtlai Cha Maria chhungkua sawmhnih leh pathum, Lawngtlai College venga chhungkua panga leh Khawmawia chhungkua pahnih te an ni a. Heng ral tlan te hnenah hian blanket leh pher bakah buhfai an hlan a ni. Vawiina ral tlante hnena thilpek an hlannaah hian bialtu Pastor Rev. Lalung Muana chuan Pathian hnena tawngtaina neiin thilpek an hlan te chu, Mizoram Synod in Pastor bial tina ral tlan awm zat a zira pawisa a pek cheng nuai khat chhing hnih hmanga an lei a nih thu a sawi a. Lawngtlai Chanmari Pastor bial chhungah hian ral tlan chhungkua sawmthum tun dinhmunah hian an awm mek a, chung mite hnenah chuan Mizoram Synod atanga sum an dawn cheng nuai khat chhing hnih hmanga Bungrua leh buhfai an lei te an sem chhuak vek dawn a ni. Nimin October ni sawmhnih leh pakhat khan nikhat aw lai Autonomous District Council session neih a ni a, he session ah hian Pu Vielhmuaka Chairman LADC in a lo puan tawh angin Deputy Chairman LADC thlanna neih a ni a. agenda dang khawih a ni lo. LADC a Deputy Chairman thlanna turah hian nimin khan cheu ral bialtu MDC Pu CL Lianzuala chuan Nomination a file a, Nomination hi Sangau South bialtu MDC Pu JB Vanhawi chuan a thlawp a. Nimina Deputy Chairman thlanna neiah hian Nomination file dang an awm loh avangin cheu ral bialtu MDC Usial Lianzuala chu chu tu awm lovin LADC Deputy Chairman atan thlan a ni a, Chairman Pu Velhmuakan Deputy Chairman atan a la lut nghal a ni. He huna thuseitu Pu Vezirsanga CEM chuan tuna LADC sawrkar kal lai chu nghet taka a kal tur thu a sawi a, tluang taka Deputy Chairman thlanna an nei thei chu lawmawm a tih thu sawiin Deputy Chairman Atana puan Pu Sial Lian Zuala chu LADC sorkara mikhual a nih loh thu leh District Council hnuaiah pawh hun eng emaw chen sorkar hna lo thawk tawh a nih avangin hetianga mipuitling District Council hmangaihtu Deputy Chairman atana an thlangchhuaka chu lawmawm a tih thu a sawi a ni. Thuseitu dang Opposition Leader Pu Tizakunga chuan sorkar inthlak zut hian Lairam rorelna a tisawm lo va, nakin zel atan insiam that a tul thu a sawi a. Deputy Chairman atana thlan tak Pu CL Lianzuala chu a lawmpui thu a sawi bawk. Pu LR Dingliana chinzah AOC bialtu Independent leh Pu Ti Lal Engmuana lawngtlai thi bialtuten, he hunah hian lawmpuina thu an sawi bawk a ni. Deputy Chairman atana thlan tak Pu CL Lianzuala hi tuna Pu Vizir Sanga kaihruai sorkar hmaa sorkarna chelhtu Pu Mang Hmunga chinzah kaihruaia Executive Member Forest changtu a lo ni tawh a. Pu CL Lianzuala chuan LADC sorkara na pawimawh tak tak a chelh chu lawmawm a tih thu sawiin duhsakna sang tak a ni, tiin Deputy Chairman nihna a chelh chhungin member-te chu amah finchhuah zel turin a sawm bawk a ni. Thlir tute he ka channel hi min like chhuak a, min subscribe chhuak a, notification bell an zawk hmel chhuak turin ka rawn ngen che a ni. Nimin Ningani chawhnulam dar thum vel khan Bualpui NG khawdai tawngtaina bulah vawmbuk lam pan pick up a che sual a, vanneih thlak takin thi leh hliam an awm lo. He pick up che sual neitu hi Pu Lalrinawma vawmbuk a ni a, pick up hian an dawr bungrua a phur a, pick up hian a hma a car dum chu tlanpelh a tum a, vanduai thlak takin a che sual ta a ni. Pickup ah hian mi pathum an chuang a, kawng thlang lam meter sawm sarih vel a thui a lum a, pickup hi a che sual a ni tih hriat a nih vel leh bualpui NG atangin mi tlawm ngai te an thawk chhuak nghal a, dawr bungrua te pawh an thiar chhuah sak nghal vek a ni. nimin october ni sawmhnih leh pakhat ah khan central oile chuan ral tlan te tan buhfai an sem a central oile hian lawngtlai town chhung leh paithar tlang dunga ral tlan awm te tan buhfai hi an sem chhuak a ni Tichuan, heng buhfai an sem te hi naktuk inrinni ah hian Uaile Bualpui NG Sub Headquarters huam chhunga Central Uaile hian a sem chhunzawm dawn a ni. Nimin lama buhfai an sem te hi an sem hi vai inbek za leh pali a ni a, heng te hi raltlan chhungkua engemawzatten an insem turin, an sem chhuak a ni. Nimin lamah khan Lawngtlai District Myanmar ram ritepa awm Thaltlang khua a Refugee Monitoring Committee te chuan Mizoram Salvation Army ten Thaltlang khua a Myanmar raltlan te tanpuina Atana an pek buhfai semchhuahna hun an nei a. Heng Salvation Army ten tanpuina atana buhfai an rawn pek te hi Refugee Monitoring te chuan Refugee Monitoring Committee thaltlang te chuan rualkhai takin raltlan chhungkua te hnena an sem darh leh a ni. Myanmar atanga Kan unaute sahimna zawnga Mizoram a rawn lutte a bik takin Myanmar ram ridep thaltlang khua tun a awm mek te tana Mizoram Salvation Army ten buhfai thahnem tak mai an rawn pek avang hian Refugee Monitoring Committee

Executive Member PHE changtu LADC chuan Pu Zoramthanga Chief Minister hnena LADC mamawh hrang hrangte sawipuiin niminah khan a office ah a lenchilh a. Pu Lalthawmliana, EM LADC hian Pu Zoramthanga Mizoram Chief Minister chu a office ah hmuhin LADC mamawh hrang hrangte leh a bial chhunga mamawh, Awmte, sawipuiin inkawmna hun hlimawm tak an nei a. Pu HC Lalthawmliana chuan Pu Zoramthanga chu Ngiangpui kai lei a chhiat avanga motor kal theih loh avangin mipuiin harsatna an tawh nasat dan te a thlen a, dil tlang atanga vasei kai kawng vasei kai panna kawng chhiat avanga harsatna an tawh dan te pawh sawiin Siam tha tura BRTF hotute biaksak turin a ngen nghal bawk a ni. He a ngenna hi ngai pawimawhin Mizoram Chief Minister chuan BRTF hotute hnenah a hriattir nghal tur thu Pu HC Lalthawmliana hi a hrilh a ni. Pu HC Lalthawmliana em hian Chawngte Lui thlanmual kawng Suspension Bridge a chhiat avanga harsatna an tawh thin thu CM hnenah hian a thlen a. CM a hmuhnaah hian Pu HC Lalthawmliana, EMLA DC chu Pu TC Pachunga, Vice Chairman Sport and Youth Board chuan a tawihawm a, Pu Kela Rinliana Fishery Minister pawh a chenna inah hmuin PMMSY hnuaiah Fisheries Department-in DPR an theh luh chu a hlawhtlin ngei theih nan hma lakpui turin Pu Kyaw Lalrinhliana hnenah hian ngenna a thlen nghal bawk a ni.